An der scho putain ech mein OBS un gell ech weisen dir dat do dat do gleeft mer kee Schwein. An hei si mer erëm bei enger neier Folg vum Let's Play DayZ. Et ass nach emmer déi selwecht Session, et geet ultra ab hei, et ass net ze gleewen. Den Tom deen huet nach emmer Problemer mengen ech, wat ass bei, wat leeft bei dir schif Tom? Reportéier! Du ech hunn absolut kee Plang gell. Ech maachen ech ginn en DayZ eran, ech ech hunn mäin OBS elo ugemaach, ech weisen der de Video eng Kéier. Also du stees hei gell, du dréis dech grad ronderëm, du kucks ronderëm. Déi héier dat man sech mat menger Maus méch gesinn nëmmen een ass ass freckt. Um Computer komplett oder wéi? Nee nee um Computer alles geet just am Spill Daisy dat ass. Dock check aus a géi eng Kéier ran um selwechte Server misst du awer keng Strof kréien. Hunn ech grad. Oh, du dréis schon mei em. Ech kommen op genau der nemlecht eraus. Jo, elo lees dech grad op de Buedem hei. Jo, ech hun mech elo erem erausgeloggt. Ech man dc komplett aus mol. Jo, voilà, dat man ech elo. Wéi krass de Jesus ass gekickt gin. Also wann dee gekickt gët, gell, dann kann een scho sécher sin, dass et dass gelaf ass, jo, haut, hä? De Jesus ass gekickt gin. Ah, dir sidd heibannen, okay.

Ech si bei mir och net. Ah merde, dass ech eng zweet Waff am Grapp hunn. Ah merde. Ah merde. Mir wëssen et lo Tom, et ass lo gutt. Oh Micha, faal dach deng Mär. Mir hunn dat elo einfach verstanen. Sou, take em 4 int.

Oh wéi schéin, ech gesinn e Bild. Sou, all Geruch versammelen am Haaptraum. Prost. Maja du häls Deckung zum. Ok du häls keng Deckung. Boah hei ass nach e ranzege Schulranzen. Sou baussen gesäit en emmer. Mir ginn dëse Wee raus, net zu viischter Dier. Mee da war. Jo waart op de leschten. Jo jo ech weess, ech decken just hei.

Okay, ech ging so mir gin han laanscht kommt mat Jo war du war du war du So geschehen han war Ja Ja ja mis du Yep Okay ben probär du ze ma wie ich da gesot du géi du op de Kirchtürm an der Mëtt an ha mat denger SKS bisssen ausschau ich weis da wo drop geht kom mat.

An dem Eckhaus. Selbst hun ech no net. Ech hun o nach keng, huel eng mat. Geet et Ben? Huel iergendeen se mat. Si bal uewe jo. Oh déck geil. Ech hat geduet gees erof falen well lescht mol hat gemaach et ass erof gefall. Ah du bass dee Wichser gell. Ech maan de Gag. Nee Ben ganz éierlech. Ech gi an doud stierze lossen mir fir. Mee déi Plaatz hei déi ass mega. Déi do jo déi kennt net all Mënsch. Vun ënne kann ech iwwerhaapt keen treffen. Wou sidd dir da lo? Pier oder wat? Oder hannen drun? uewen drop. Ech sinn am Eckhaus, ech sinn am Eckhaus sinn ech dran. Ah an deem brongen hei am Café? Jo. Ok mir kommen eriwwer. Wann een eng Gaslantern fënnt da gëtt e mer se, ech huelen mer déi mol mat. Ah et kënnt jo erëm en Zombie aus de Bei gebackt. Do huet grad een e geschoss. Ech jo. Gutt gutt gutt gutt ech hunn Ech gesot. Oh hell dat Iessen. Oh mäin Iessen, ech brauch mäin Iessen. Brauchs du Iessen Ben? Oh, et geet net sou dréngend. Ech hunn nach zwou, dräi Saachen ze drénken. Nach puer Saache, jo. Ech hu grad eng Bécks opgemaach. Waasser. Jo, ech hu gemengt. Ja, dat wëll een héieren. Ooh, ass dat e Steen? Jo, e Steen, an et ass och e Stéck Holz engen. Wow. Sou, Jongen, komm, mir bleiwen awer net hei. Ben, wéi gesäit d'Uewen aus? Oh, e läit sech gutt. Ass iergendwou eppes?

Oh, Bert, da se Bam, dee gesäit um Pompjeesbäi esou aus, wéi wann der giff stoen. Oh fuck. Gutt geholl. Ok, kommt all gemi no. Hei schéi riwwerlafen, net um oppene Feld bleiwen. Wann dat esou weidergeet, verballeren ech meng ganz Muni un Zombien.

Da steet nach en Zombie. Oh, deen, deen irgendwie mierkt deen dat mol net. Ah, mierkt et. Kënnt direkt, waart, kënnt mir eran. Se sinn hei bannen. Ass dout. Ech kommen, ech kommen, hannert mer kënnt Zombie. Geet zou. Huel dir Zombien, ech gi bis erop kucken. Hei läit e Messer. Hei läit e Revolver, nach e Revolver, e Messer, eng Aaxt. Äh, Munitioun fir. Schong. Snap Loader eh. Fir wat? For double rifle wow. Wien huet do geschoss? Dat war ech, Zombie. Et huet Schnéier ewéi eng Mousin. Ah hei ass nach een. Putain, dat geet mir sou lues op de Nerv. Hunn ech meng Magnum gläich eraus. Ech hu kee Bock meng ganz Muni hei ze verballeren. Ass down, ass down, ass down. Hei mir da schéissen, d'well dat lackt ze hunn. An hei uewen ass eng am VBS, also keen décke Loot. Mir kënne weider op Balota. Oder ass nach eppes Interessantes hei? Nee. Fucking Revolver. Dee wou Iesse brauch dee geet sech et well sichen ne? Hei sinn nach Schlësselen an eng Loot. Huel Mir solle Schlëssel mat. nokomme Jongen. Komm, ja komm mol lo. Gëff emol d'Schlësselen Jeff. Wou sinn déi? Déi leien do, déi leien do, déi Ah. leien do. Oh. Fuck. Hu mer Zäit ech meng Muni eng Kéier ëmtässelen? Äh, man dat op enger méi sécherer Plaz nee. Oder brauchs du do direkt Muni? Nee, nee, ech hunn han nach. Magazin, dat hunn ech han nach. Nee, ech hunn nach e puer Magazin iwwreg, mee ech hätt se an dat grousst eriwwer gemaach. Sou, also Jongen, ech hunn Handschellen an ech hunn. An ech hunn e Schlëssel fir d'Handschellen. Dat heescht, mir kënnen mol ee gefaangen huelen. Geil. An eraus, oder wat? Jeff, man déi Dieren am beschten ni zou, gell? Ok, schéngt sécher ze sinn. Ja. Ja. Okay, ass sécher. Okay, ech si lo hei bei der Fabrik, bei där klenger. Maja, hal du. Oh, et ass dat schäisst Haus virun eis do.

Ah ech gesin ech do an der Wislef. Ah bei de Buttik do, bei de Supermarché. Jo jo, dee Supermarché wann der weider left. Ma komm mer lafen do mol dran alleguer. Jo hei sin ech. Maja an dono man mer ons op Balota. Gi mer dat schéi vun der Säit ugräifen. Ah Jeff ech net mech den Eek Kanoun fir op den T29 fräigeschalt. Oh mäi Gott gell ech schwier ner.

Ech ginn dir gläich eng Mousenkugel an de Kapp. Um Airfield hu mer vläicht méi Chancen, vue que dass éischtens de Server nei gestart ass a mir kënnen eventuell nach Loot fannen. Zweetens ka vläicht kee Loot do leien, mee dofir ass dann ee voll ausgerüsten Tippchen do, wou mer kënnen erschéissen. Oh jo, dat géif mech méi erfreeën. Ja, definitiv.

Dat ass praktesch, Bonjour, Matt. wann ech eng SMS wëll schreiwen an du muss grad op déi Positioun fueren. Oh, mee Tom, du solls net beim Panzerfund eng SMS schreiwen. Déi aarm Leit, déi do stierwen, wann s du iwwert déi rulls. Dat Spill ass einfach sou gei. Och wann et éiweg brauch fir op den anere Panzer ze kommen, mee awer. Jo, Dat ass bist net, nie fertig damit. dat, dat ass net sou en äh, Call of Duty, wou s innerhalb vun 15 Minutten op Level 83 drop bass. Huet nach kee vun iech Dat Verarschungsspill gespillt, wéi heescht sech méi den Goat? Nee nee et gëtt e Spill et ass eng Verarschung tech eng Parodie vun Call of Duty ne vu mega witg ass gell an dann gesäichs du zum Schluss wat schon die pu bescheuert Missioune gepackt hues gell gesäichs dann zum Beispiel Kolleg vun dir du schwätz mat him sou da gëtt se erschoss an da seet hien nach sou. Oh nee, ech war ee vun denge beschte Kollegen an elo sinn ech erschoss ginn. Wéi dramatesch! huet der zum Schluss. Dat Spill, dat kanns de eroflueden, oder? Ja, ja, dat ass e ganz klengt Minigame, gell. An dann, an dann zum Schluss kënnt bei esou en Endboss an da gesäis, da gesäit der esou Typesch mat engem Spitzbaart, gell, mat Augenklappe an da gesäis de se do esou, Hi, hi, hi, I'm Russian, I am the Russian evil man. Geil. What, what, wat wëlls de maachen? Da ge-, da schéisst der sou op, op se an da sou, oh no, lo erginn ech mech. Ass total behënnert, gell? Ech konnt net méi. Wéi de Postal. Nee, nee, dat do ass einfach nëmme Witz. Postals, Postals ass nëmme gäil. War witzeg an war awer och épwii, jo. Wat? Postal ass sou béis gewiescht, gell? Konns op Leit pissen an se domatter a Flamen opgoe loossen. Ke-, kenns de dat Spill, Tom? Nee. Ma posten ass am Fong e Spill. Du, du bass e ganz normale Mann, dee wou seng ganz normal Saache mécht, ne? Du kanns déi Saache ganz normal maachen, wéi zum Beispill du gees op d'Bank an du gees däin, däi Paiziedel aléisen, ne? Ja. Mee du hues dann eng mega laang Schlaang virun der. Okay, elo kanns de entweder waarden. An dat kann éiweg daueren. Oder du bréngs se einfach alleguer ëm. Ok Jongen, esou elo gëtt et eescht. Elo ass Smalltalk hei ass riwwer. Jo, Smalltalk ass fäerdeg. Esou, elo gi mer. Gi mer elo vun der Säit oder méi nërdlech ronn? Ma mir fänken ënne beim. Mir gi elo hei e bësse méi an de Bësch ervir, wou et däischter ass. An da gi mer erof duerch d'Lach am Drot an da gi mer an deen éischten, an d'Flickegebai. A vun do aus gi mer vun Hangar zu Hangar. Jo.

16. Du hues nach meng speckeg Stief, also kanns du mir da kanns du awer e bësse spotten. Hei mat hei kann ech zwar net vill fake mat der Speckdief. Nee, hei net. Hei gesäit ech da vill Beem. Dat si schéi Beem. Am beschte Ben, am beschte wär et fir dech wann s de géings vis-à-vis goen vum Airfield. Jo. Du bass op der enger Säit vun der Mauer geschützt a vun der anerer Säit vu Gebüsch an du kanns e bësse spotte goen. Du misst dich just... Seit. Ma direkt op der anerer Säit vun der Rollbahn. Jo. Wou vun der? Vun der Rollbahn. Vun der Landebunn. Do wou dat Haus ass. Ënnen do. Ah, do awer, awer op eiser Säit vun der Mauer, ne? Jo. Bréng du dech mol a Positioun, Ben. Mir récken erof un de Rand vum Bësch vir, okay? Ah ja, da kuck da mol e bësse ronderëm, net datt mech een dout seet. Yes. Mir ginn der Deckung. Dofir ass dat éischt d'Policehaus. Jup. An den Tom war en plus nach ni hei, oder? Nope. Fir der war. Ech huelen emol speckeg Tieferes. Ah, Béises. Da kucken ech elo emol eng Kéier de laange Wee doriwwer. Schäiss.

Hm, Tom. Du hues dir deng Knéien net wonn, ne? Nee, nach net. Jo, rop de mol doheem op d'Knéien. Sou, ech ginn als éischt mol e Bléck erageheien, ok? Jo, gehei mol, gehei mol däi Bléck eran. Ech geheien meng Ae ran. Hei, huel! Hei hat ech d'lescht Kéier déi zwee Stéck ëmgeleet, natierlech hunn ech dat erëm net opgeholl gehat. Jo, dat ass ëmmer iergendwéi sou, Stéck Luusch. Irgendwie geschitt déi gréissten Action wann. Ok, de Band ass dach komplett onberéiert. Unberührte Natur. Ok, ech gi mol virschloen dass mer einfach riwwer lafen, nee? Wat, mir ginn, mir, mir ginn an d'Déngens kucken. Wat? Mir ginn an d'Policebüro era kucken. Ah ja, mee einfach mol hei. Ok, gitt mer Also, Deckung. Ja, ech ginn der Deckung. Als Zweites. Laf weider, ech si mol do hei Wéi ass eran. en Zombie? Jo, laf eran. Den do mécht näischt, Läscht deen. mécht d'Dier zou, hä? Jo. Ech ginn, ech gi rop op den éischt Stack kucken. Ok, sinn hei bannen. Kanns erakommen, Tom. Soubal der een noluede gesitt, hä? Oder héiert. Alarmbereetschaft. Ausser et ass ee vun eisen ei, eegene Leit. Ok. Painkiller! So, Tom, du wollts dach en Helm, nee? Jo. Hei, ech ginn der mäin. Ech leeën dann hei uewe bei d'Trap. Kommt nach net erop, hä? Fannech géif ech eppes Besseres fanne fir mech. Jo, da kuck hien. Kommt net erop, ech wëll dat fir mech halen. Nee, ech hunn eppes, wat besser bei meng Uniform passt. Ah. An d'Helmer hu souwisou nach net vill Notze. Jeff, huewen et och eng Vest fir dech? Jo, ech hale mol d'Dier am A bis elo.

Bei een am an am Gebai kucken jo do läit e puer Red Punk Military Boots mee déi sinn worn. An ech hunn eng Protector Case wann een eng brauch nach. Oh du dommen Scheiss Pate esou ech hu geschoss ween huet geschoss ech dowéinst hunn ech mech op d'Trap gesat dass der mech net zacke kënnt. Sou, hues Recht beschéit wann ech hellst si, Jong. Also wann een eng brauch, hei uewen ass eng giel Këscht, ech loossen déi hei leien. Jo. Jo. Sou, ech sinn an der am Bing, ne Jungs, ech waarden hei op ongebiede Gäscht. Sou, ech huppen meng M4 och mol erëm an d'Hand. Jo, soss läit net vill hei uewen, eng Béchs ze drénken. Oh, d'Sabra ass haut esou duuscht, Mann, ee Penner. Dass der mol einer ofkraatzt, waat ech drénken se eppes. Jo mä fänkt un un Honger ze kréien. Mäin Honger geet, mee dass de scheiss Gedrénks. Maja Tom, komm der den Hell mol rop sichen. Jo. Mee Jongen, sortéiert elo är Saachen, datt der kënnt elo schnell hei duerchlafen. Maja. Schnell alles apaken an dono sortéiert der eréischt. Net an de Gebaier sortéieren. Kuck, kuck Tom, gesäit dat net besser aus? Oh jo, do gesäit et wierklech gäil aus. Well d'Helmer hunn souwisou nach net vill Wäert. Wat ass dat fir e Beret?